Luo kitwa gi timbewa, Luo nogo ngero ni atonga mayot emiyombo godo koth. Ma emomiyo wakelo ni kacha Chuny Onagi TV Adundo Jaluo. wakelonu chenro machalo kaka dund onagi ma en chenro ma yango gigo mosebedo ka mulo ngima dhano weche masako ita gino ma bende mulo adundo jaluo Ma en chenro makelo kacha jotelo, josiasa kendo watwa kodgi kanyisowa ni to ang'o ma gisetimo ne oganda, ere kaka gisemulo ngima dhano, to en ang'o ma bende de gigom timo ne oganda. Ma yudore mana e chuny Onagi TV, Adundo Jaluo.

Onyo koro mga jwang' kamoro amora mintiere kaw thuolo makende mar waki chenro mar dundo nagi chenro makelo ne kacha chakre chieng' wuok tich nyaka chieng' tich abich wakelo ne kacha jotelo mopogore opogore kaka wuono odiochieng' ma kawuono to wakelo ne chenro ni eh, kawuok osuptal maduong' mar eh, Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital koro mga jwang' kama wan kande kaachiel koda eh, jatelo maduong' mar osuptalno mong'ere koda eh, nying mar uh, eh, Dr. Joshua Okise mabende otelo ne kacha ochogo um, kata tawo chenro uh, kendo tije mag uh, osiptalno maduong' mar jo-TRH wadhigo kode mbaka kacha konyisowa ni to gin okenge mage kaachiel kod uh, ber mage mabende koro gimed e sektano mar thieth kono gijwang'o omiyo kamoro amora mintiere ponono ni uh, digo mondo miher ng'eyo kata mana nonro uh, kaachiel kod wechego mag bero thieth matimore kacha uh, jo-TRH akaw thuolo makende mar rwaki mondo mi wago mbaka luwe facebook pages mago chunda gi tv TikTok Chuny Nagi TV kasto wi bende kik wil ma subscribe e channel marwa ma YouTube mar Chuny Nagi TV. Tarik en tarik ariyo dwe mar auchiel higa gana ariyo kod piero kod abich kama tayo chenro en an Steve James aka Nyakwa Nyoronyo wan wachako chenro ni e yono machalo koda kamandie. E, daktari akothul makere mamusi ni iriyo nade? Ariyo maber.
Hmm. Ariyo maber ahinya kakalo kuom nyinga iluonga ni Dr. Joshua Clinton Okise. Adwoko erokamano ne eh, TV mwahero kendo mwageno mar eh, Chuny Onagi kuom yudo thuolo kendo mondo giluonga mondo wawuo e chenro madhi mbele e hospital mar Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital. Arwako nyikwa Ramogi Ajwang' kumoro amora ma untie. Arwako ni donjuru e twak mondo wawinj gik madhi mbele e hospital kanyakla. Erokamano. Uh, mokwongo wago erokamano kuom yino mondo wachop ka ndi aneno ka bende muya ma ka ber
ok inyal ng'eyo ni in osiptal ok inyal ng'eyo ni in osiptal inyal we ni in hotel moro ma muya ok winj tik moro amora tik mar eh. jatuo ok iwinji kata tik yath ok iwinji ok iwinji yani osiptal chal hotel erokamano mano ema idwaro mm. mm. ko kamano yandi nwawere kacha dwe ariyo mokalo kendo mm. gima achakaura ni waroma ne chieng' tich ariyo kawuono kendo wachako roma ne chieng' tich ariyo mm, kane wago mbaka kinyisowa okenge ma bende uh, level 6 kata mana jotaraji osekawo kacha kendo nyisowa ni in kacha kaachiel kod uh, ber ma bende ukele sekta ma thieth mm. kwachaka chaka kapok odhi mang'eny anyiso ni to gie sa machalo koda kama ndie mm. uh, jotiara chalo nade
Gie sama chalo kama, I think ni kata in ineno environment gima ber ni kawuono intie ka. Ineno environment ineno ka gimoro amora dhi mbele maber, chenro mar thieth dhi mbele maber. Ineno kata ka ambulance donjo wuok, jotuo ma be osethiedh dok dala dhi dala, ma be donjo bedo admitted donjo admitted. Kendo king'iyo osiptal, osiptal is very busy. Kendo jothieth magwa kata jota thieth e osiptal ka dhi mbele gi tich

ka iorogi mondo gidhi Kenyatta, mondo gidhi Eldoret, mondo gidhi e osiptende moko mantie Nairobi go. To ng'eny gi kia ni Nairobi no nitie kanye kata Eldoret no nitie kanye, pok ne gidhi ga. Koro ne wakwayo sirikal ma malo ni mondo koyie to okonywa mondo wabed gi cancer center ne waketo a proposal mar the construction mar radiotherapy center ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital. Kane wakete kamano, noluwe gi PS marwa mar medical services mano PS Oluga ma be wuod dala ka. Kendo anyalo paro ne wadhi nyaka ir Mbadi ma nwuoyo gi Mbadi. Ma bang' wuoyo gi Mbadi nwaneno ka pesa nobed allocated uh, 500 million mondo watiek go radiotherapy center ma ma Jaramogi. Gie sama awuoyo kodi ni chenro dhi mbele maber. Um, contractor nitie e site otimo construction kendo gi mbele maber gi tich kendo tichno iriembe kabisa The construction osechopo at 80% uh, to wasechako process kaka wada yudo equipment. Koro mane process ma wan go, nwasekwayo government uh, mondo omiwa pesa equipment mwa hope ni gidhi miyowa. Koro gima nyalo wacho Steve the kata promise manyalo miyo jodalawa ni in the next uh, gimoro six months uh, God willing wadhi bedo gi a radiotherapy center matiyo to kendo ang'e ni mano gima biro timore nikech kaka waseketo chenro kaka gik moko dhi mbele gi kaka watemo dhiro mondo gino dhi mbele maber mano will be mano gima idhi tim to kotime to abiro bedo mamor kaka jo Nyanza region nikech koro jotuo ma sani kwasetimonegi chemotherapy to waoro eh, Eldoret kata waoro kamoro ah, Nairobi ni e Nairobi kata KUTRH ok wabi orogi. Jogo wabiro timo negi chemotherapy ka, kwasetimo negi chemotherapy ka titimo negi radiation, radiation kae to eh, to gidhi dala ka gisechango. To chenro ma bwaseketo wang'eyo ni ka construction dhi mbele To samoro ji mang'eny wigi wilga gi human resource. Iyudo kigedo, igedo, igedo but human resource ka ka osechak kosetiek gedi to koro problem biro ni o- ge- ot wasegero, mashin wasekelo to koro ng'ama tiyo kanyo onge. Wan gi dakteche molony, wan gi oncologists ma sani nitie hospital ka wan gi mosomo radiation no ma mane gima girito mondo okel ginegi medical equipment no mondo gichak tich wasechako process mar sourcing uh, ng'ama iluongo ni uh, physicist uh, a physician ma, ma, ma, ma, ma will be helping this oncologist in terms of uh, offering care ne jotuo mabiro biro koro mano is a good news uh, na steve ma ma jopiny nego bed ni ng'eyo kendo en odhi bedo development maber ahinya e Nyanza e Kaluo wa ka nikech odhi yudo the first time marwa in history mar bedo gi radiotherapy center no. En sigana mosebedo ka bedo misebedo kigano kuom ndalo mathoth chakre ka gavana wa ne nitie ministry mar health notemo notemo kabisa kobedo governor mar Kisumu County ka be ochako temo mochako gero cancer center no but resources ne onge but ka koro national government no take over wagone national government erokamano nikech koro resources osemiwa pesa ma gero cancer center no osemiwa nitie wan kode Jaramogi ka wachulo contractor on time mano miyo gik moko dhi mbele maber e wach mar cancer center no. To kawe mar cancer center no a Steve Kiyiena mm. tada wuoye development mamoko madhi mbele hospital uh, kawuono ber ubiri e gweng' ubiri hospital ing'e ni mm. samoro kabiri e studio tunyalo wacho ni be gima ng'ani nyisowa ni en be gima adier mm. omiyo koro ubire e ground mondo ucheg gima dhi mbele e ground en very important cancer center mang'isi no kwatieko kae to anyalo kata teri mondo idhi ne mondo iwach ni gima ng'ani wacho ni en gima real to ka biro to chak ipenja ni e uh, gedo dhi mbele mang'eny hospital manade ni e, gedo dhi maber uh, wagero gik moko hospital ka ka ing'iyo bathi kachacha wagero wa, wa expand uh, administration block marwa nikech ka nomiwa level mar a level 6 nego bed ni koro wabed e level mar MTRH, level mar KUTRH, but king'iyo infrastructure mwasebedo go Jaramogi ka, infrastructure has not been good. Koro government nomiyowa pesa moro matin mondo wa improve go infrastructure, wamed offices nikech uh, level 6 or asaga biro go offices mang'eny administratively. Koro sani wamed offices mondo kata kwa bro chako ndiko jok manego bed ni wandiko go to yudo ka ofis nitie ma ginyalo bete nikech ok inyal ndiko ng'ato kata ofis mobete onge koro wagero wa, wa, wagero administration block madhi mbele ka mm -hmm. ma is almost 70% complete uh, nomiwa ultimatum mar golo asbestos asbestos um, ok en eh, noti kode roofing eh, ndalo mar eh, colonialism but uh, kane igero osiptal ni mane the best uh, roofing style mane nyalo bedo go dierego but koro over time nobedo realize ni uh, asbestos is to some extent it is cancerous koro government in 2006 nochiwo ultimatum ni uh, asbestos nego bed ni igole public facilities and private facilities to ka nochopo 2024 the cabinet the cabinet order be no, no chiw to do that mano order all the hospitals to remove the asbestos koro ka ning'iyo A and E ka awa kachacha wagolo asbestos uh, osebedo completed watimo mana painting sani mondo jotuo odok kaka ne gin chon to mano improvement mwatimo e accident and emergency marwa kanyo nikech mane wan kaka hospital wawacho ni mane gate marwa mokwongo to mano omiyo wamiye priority kanyo wadakete standard maber maka jatuo biro to standard ber kanyo makata ka emergency moro nitie manego bed ni ilawogo ngima tilawo kode ngima maber kabisa to jotuo jo, jotijwa matiyo Jaramogi ka wadani be wamigi conducive environment ma ginyalo tiye mano miyo wachako gi golo asbestos e, e, e, e accident and emergency center marwa uh, painting is going on and uh, by next week wadhi duoko jotuo kuma ne gintie sani kuma waketogi waketogi kanyo temporarily to give way mar renovation of that particular place ma be i- kaka awachono is almost completed koro process mar golo asbeston is um, odhi dhi mbele hospital ka nyaka wachop e staff quarters uh, nikech kanyo be nomiwa ultimatum ni staff magwa ok nego bed ni ba- dak e roofing mar asbestos kun waseromo gi staff magwa mwa sensitize gi mwanyisogi ni wadagero negi affordable housing ma the plan is underway mar timo mano ma ng'a wuoye bang'e. Koro nwanyisogi ni ginyalo wuok matin mondo gimiwa thuolo mondo wager negi ute mabeyo beyo ma ginyalo dake mondo wagol asbestos uh, e kuonde ma gidakego. To kadhi piny yo Muchari kochacha The construction mar perimeter wall e adhi mbele is at 90% complete. Mago project manobedo aligned up mag eh, this financial year to financial year ni rumo ka gite uh, dhi bedo kwa wasetiekogi. Uh, ah, koro kiduoge o hospital ka to nitie doctor suits. Iyudo ka doctors wa mang'eny gi sani i services mang'eny wa waketo we have improved, we have, we have increased the services more offer. To mano ngiso ni wa say increase specialists ma nitie. To doctors gi samoro gidwaro kuma ginyalo bete. Ing'e ni gimoro ma ino ka doctors matiye public institutions iromo kod ke private institutions mang'eny is because lack of space. Mm -hmm. Ka gisetimo surgery to onego bed ni gibet kamoro ma ginyalo ndike notes kata sama girito surgery cha onego bed ni gibete kamoro ma kata consultation moro inyalo tim to mano ne wasebedo kwa onge go hospital ka government to miwa pesa moro ma we are now completing our doctor suits ma be kikwaa ka to anyalo teri kanyo again it is at 85% completion rate ma mano be dhi mbele maber uh, then kidhi Obama Children Hospital wagero peak and NICU. Peak and NICU ni en um, iluonge ni pediatrics intensive care unit to gi neonatal intensive care unit. Ma e, e referral hub apex mar eh, the Nyanza region. Ang'e ni mamoko biro biro bang'e but Jaramogi kata Rasia Hospital remain ap- apex mar referral. Koro ka most of nyithindo mikeloga kuondegi gikelogi ka gihewre kabisa gidwaro ICU care but uh, iyudo ka most of the time uh, ICU wa ma main ICU opong. Koro nwa decide ni wa separate main ICU mar adults to gi ICU mag nyithindo Nwandiko ne Safaricom proposal ma ne giyie ma gitimonwa funding. Koro ne gikon ni wadhi geronu mwatimnu equipping but un be nyaka utim commitment moro ni un be nitie part mudhi timo. Koro nwatimo commitment ma we allocated 25 million uh, mar uh, mag medical equipment ma dhi dhi Obama Children Hospital mano be dhi maber it is at 75% completion rate anyalo miyowa tour of the hospital kwatieko ka mage e project manyalo wacho madhi mbele kata theatre renovation marwa be itimo uh, wagero cold rooms uh, ma to manyalo konyowa e store uh, drugs alafu to uh, king'iyo uh, hospital kan sani security mar hospital sani ni malo kabisa wa, wa, waketo CCTV surveillance everywhere kata ka nitie CCTV ma ng'ato nitie control room ma can just See what is taking place here. Mano nwa timo kamano to introduce, to reduce uh, cases mag abscondis mek jotuo to nyaka nwa fix CCTVs everywhere e hospital ka osekonyowa kabisa nikech ok wasebedo gi absconde- ab- abscom- abscondment mek jotuo. Kibiro hospital ka sani Steve inyalo uh, from the main gate to our farewell home onge kuma idhi miye karatas moro amora ni ting' jaramogi en e the first referral hospital in kenya ma anyalo wacho i can proudly say that ni one of the first to be fully fully automated inpatient gi outpatient ma sani koka Kenyatta is following us on that. Koro wan be nitie kata be ni we are kids in the block, new kids in the block, but nitie okenge mwaseketo ma kata koro referral facilities kaka Kenyatta madongo dongo go uh, MTRH Koro gikopi gima sani watimo ma kata Kenyatta nooro joge ka mondo otim bench marking e automation mwasetimo e facility. A jo MTRH boko ni nyalo oro jogi ka mondo ong'i ane automation mwasetimo in the facility. Koro in terms of development uh, aneno ka wadhi maber nikech we are eight months uh, old since uh, nomiwa legal notice but uh, gik mosetimore within the eight months gin gik ma ji neno gin gik ma nenore kata in terms of clinical outcomes the number of patients mabiro hospital ka services mwase increase to gi gimoro amora madhi mbele hospital ka gin gik ma debe ni gin kuonde moko to anyalo wacho ni gin gik ma are achievable even within five years nikech wa waseno ka gidhi mbele maber to gidhi mbele e, e, kanyakla to e, to government be support wa kamano kamano To wan e the right trajectory. Mano e gima anyalo nyiso jopiny mawinja sani, nyikwa Joramogi Ajwang', wan e ra- e the right trajectory kaka jatelo masani mar hospital ka, mano e assurance manyalo miyou ni wan e the right path and uh, very soon uh, ang'e ni ambition marwa to ni malo kata vision marwa to ni malo but watiyo matek kabisa mondo wanene kaka we can achieve that particular ambition ma wan erokamano
erokamano maduong' ahinya ilere maber kabisa ano kilero weche mag gedo kendo kaachiel kod weche mag bende medo uh, jotije mag hospital mm. uh, ng'ato nyalo penjo ni to bende uh, ukelo ber e sekta mar thieth ni mm. uh, oganda moko nyalo wacho ni uh, nengo mar thieth chalo nade kose koro nikech eh. uh, nengo idho Erokamano.
Mm. Kapok achopo e nengo mar youth ada combine gi. Mm. Uh, awuoye development madhi mbele. Mm. To nada wuoye development, ta wuoye clinical services, service delivery. Mm. Nikech uh, and uh, human resource. Mm. Nikech um, katigedi miket standard maromo nade, miger ot machalo nade, To kionge uh, service delivery tools mwaluongo ni medical equipments to mano chalo gima itimo gima nono. Inyalo gero brick and mortar to onone ania kanyo onge gima dhi mbele. So in terms of clinical service delivery uh, chenro dhi mbele maber hospital ang'isi kata kine ambulance wuok wuok dhi dhi joma wuok hospital giwuok nekech nitie services mabedo offered but nitie services masani wa increase mage mada wuoye uh, over, over given period of time wasebedo ka

ma sani cases moko mane iwinjoga ni jotuo jatuo obudho e hospital en e ward kia ni nikech ne wan gi dakteche matin koro nwamedo orthopedic surgeon nikech wayudo ka ng'eny jok manie Nyanza region gin jok ma most of the times gitiyo ga apiko to ka gitiyo ga apiko iyudo ka jo, ng'eny jowa gidhiye e, e, gichako riembo apiko ma kata training ok gidhiye kasto accidents timore mang'eny koro ka accident osetimore to tur, ineno ka gitur. Ka gibiro e osiptal ka, dakteche mwadwaro mondo ochomgi iluongogiga ni orthopedic surgeons, ma mago be nwamedo e osiptal ka. Wan gi cardiovascular surgeons ariyo mane o report from the school. Mago cases mane wa refer ga, sani ok wa refer gi nikech sani wan gi specialists e osiptal ka. Wan gi plastic surgeons, manyocha wa oduogo manyocha sani ok noduogo but en ng'ama wa employ ma sani be wan go hospital kae o, wan gi gyno oncology gyno oncologist ma be nodhi e skul ma sani oseduogo ariyo of them sani gintie kama kata sani wa wan gi better outcomes e department mar reproductive health asebedo kwa kon jok maluwo mbuyiwa waseketo wechego e mbuyiwa kanyo wase eh, medo ah, wan gi clinic mancha wachako wamedo miluongo ni rheumatology clinic nephrology clinic cardiology clinic mago clinics mane onge lakini sani to koro gin clinics mantie hospital ka sani mago biro courtesy of the elevation of us becoming a saga cases masani wa refer they are very limited cases nikech uh, nwa referga peri, perinatal dialysis nikech ne waonge lony machalo kamano but uh, ne nitie staff mekwa ma nyocha watero uh, Kenyatta mobedo trained ma sani cases go bok wa refer cases ma sani wa refer en mana case mag uh, uh, radiotherapy mana ng'isigo ma be wagero cancer center wa ma I know in the next six months or one year, we are not going to refer cases make uh, cancer to any other hospital. Wadhi bedo ni one fully fledged a referral hospital ma kapo ni nitie kes ma nego bed ni bedo referred to kaka nawacho cha daktari ema omanyo to biro Jaramogi ka to take care of that patient in Jaramogi nikech biro yudo ka wan gi medical equipment ma are required. Mano as far as um, the various specialists, eh, specialization mwasein mwa introduce mago mana mwa introduce nitie mang'eny mm -hmm. mane dhiga mbele ma mago kada na uwe nikech mago to ne dhiga mbele but ang'iso jopiny gik moko manok watim to sani koro watimogi mago services mwase introduce kuondegi to jogie jaktechegi ok inyal employ gi to kimiyogi tools ma gitiyogo nyaka imigi tools ma gitiyogo

Uh, modong go bedo deliver within this week and next week kapok this financial oyie orumo. Watimo kamano ne kech ang'o? Inyalo bedo ga neurosurgeon lakini oonge gima onyalo tiyogo koro en ana kanyo. Koro wang'iyo ga niya, wan gi medical equipment minyalo tigo but be wan gi specialist to ka specialist onge to wamanyo that specialist because ka specialist nitie to onge medical equipment mane ogo bed ni otiyogo to wamanyo that medical equipment mano emomiyo wasebedo kwa bridge the gap mag shortages meg uh, medical equipment hospital ka to gi medical uh, uh, specialist mane gi mwatimo nyocha kendo nitie services service masani wa, in, wa improve ma ni adhi wuoyo e wach mar aware matin madhi miyowa wa reduce um, maternal death and neonatal death iluonga ni fita fito maternal services eh, namona penji kapok idhi kanyo yes ne jal ma bende koro luwo chenro machalo koda kamaendi mana mm. penjo ma penji cha mm. bende service ma bende koro uchiwo gi mm. Eh, is it affordable bende they are very much affordable mm. nikech ka in gi sha mm. to you will afford gima japiny nyaka tim ni bed gi sha mm. nikech wan jaramogi ka onge ng'ama biro kwayi ko payment kibiro jaramogi main hospital kae to in gi sha sha ni kibedo admitted sha ni will take care of your bill kotim ni surgery sha will take care of your surgery onge ng'ama biro ng'isi ni med pesa moro amora kibiro thieth e main hospital kae wan wachiwo thieth ne, ne, ne citizens of Kenya and citizens of Kenya they have the right to get health care services with a lot of access mok waketo negi procedures moko mang'eny but nitie services ma SHA ok, ok kata e referral facility gin outpatient services for example wan kaka referral hospital we are expected one expected ni wa deal gi refa referral apa ni mana romo kodu chieng mokwongo cha natemo explain you the the logic behind SHA Social Health Authority na explain ni in bits ni SHA nigi packages adek primary healthcare services wan gi a social health insurance fund wan gi uh, ECC uh, emergency critical and chronic care fund funds gi tiyo mopogore opogore primary health care fund kidhi e dispensary idhi e level idhi e health center idhi e sub county kata idhi e county referrals hospital kaka KCRA kacha cha tidhi tiyo gi primary health care fund maonge pesa moro amora michu michulo lakini koro kibiro Jaramogi to primary health care fund no ok ti nikech level mar Jaramogi nitie Ni malo. ok nego bed ni wa offer up those primary health care otherwise wabro bedo wabro congest Jaramogi e thiedho tuo moko mag malaria malaria en tuo but ing'e ni koro dakteche ma wan go gi ok inyal eh, kelo daktari ma en a cardiovascular surgeon to chak bedo piny ni ng'iyo weche mag malaria gi koro mano miyo wang'iyo ni clinical officers mantie health centers nyaka dil gi weche mek malaria kia ni iya kaya ang'o gini go mondo ka jotuo mabiro jaramogi ka gi jotuo mabiro ni they, are, they have complications gin complications gibiro as refer, referral koro we are aiming towards being purely a referral hospi hospital, hospital. mane ka koro wabiro achieve our mandate nikech it, it is called Jaramogi Oginga Odinga teaching and refer, referral, referral. matiende ni tuoche duto te ma ok nyal bedo manage osipte matin go ma piny go bedo kelo ikelo Jaramogi kae to Ah, kibiro Jaramogi, koro Social Health Insurance Fund tax charge. Koro jowa ma wacho ni SHA ok ti, SHA tiyo. Jaramogi ka SHA tiyo, bed abeda registered member, tibiro yudo thieth moro amora midwaro, kibedo admitted. But nitie moko ma koro at this particular level, ang'isi ni koro outpatient cases ok wang'i, ok wang'i. Koro kibiro Jaramogi, to koro you have come for outpatient. To gi SHA to ok oyiena mondo wa offer outpatient services. Ok wabi riembi. Wabiro miyi thieth makare. Nikech nitie jomoko ma wacho ni Steve ni koro koa Jaramogi ok wanyal bire. Wadhi timo nang'o? Nikech samoro kwa dhi e osiptende ma piny gi, mm. iyudo ka daktari onge, yath onge. ok wadhi naye gi biro hospital mar Jaramogi biuru lakini kibiro to koro ikri nyaka ichul pesa mo pesa moro mano to koro nyaka ichudi mano to koro nyaka ichudi hmm. but koro kibiro timni mondo timni CT scans gini ka MRI gini ka maka to koro shacho mano to shachulo mago shabiro chulo to koro kibeda beda admitted ni e to kanyo to koro onge gima ichulo Sha biro cover ni gimoro amo mm. gimoro amora but uh, gima nyalo nyiso nyikwa Jan Mgajwang' ni kik ibed gi tuo moro amora to koro in dala ni wacho ni onge pesa bi hospital nitie emergency fund ma be hospital ma be sirikal jamor jochiwoga ni cases moko ma are very dire ma gibiro gionge pesa to wan kaka wacho ni wan the first thing is to offer the service offering service delivery is our main number, number one thing mm -hmm. koka wech mek pesa go biro ba biro, biro bang nikech an kaka jatelo mar hospital pesa no nyaka dwar eka jotu eka ng'a achul jothieth eka wang hospital bed maler eka nono hospital lerni eka be stima ang achul to gi weche mamoko go eka be ang ang'iewo yath Yes. Koro it's affordable. Mm -hmm. Pok wa kata you know prices moko mono tiyo gi ka wan pod wan e county ka. Mm -hmm. Make ma pod watiyo go pok wa pok wa increase services. Eh, eh, level level 6 ma bende koro wa wadonje ni. Ano ka samoro oganda moko bende nyalo biro koro congestion nyalo bedo e hospital nikech koro oganda mothiedho bende mm. uh, nyalo bedo ni medore. Yes. Mm.
Ya, yeah, dhano to osebedo ka medore kabisa. Mano to gini, mano to iwacho adier. Nyaka ne wabed elevated, waseneno ka referrals mang'eny biro nikech koro referrals moko mane dhi Kenyatta, mm -hmm. sani koro gibiro Jaramogi koni. Eldoret be samoro ka jomoko kogocho ndoche ni adong' sani un gi Jaramogi. Koro mm -hmm. dhiuru Jaramo, Jaramogi. Congestion no pok winjo ka wabedo e media ni kia ni our wards are congest, congested or whatever mm. referrals biro but gimwatimo sani en ni efficiency ing'ena na nitie hospital moro mane adhi e nairobi to hospital ni en hospital moro matin man mana gi theaters ariyo kende mm -hmm. but otimo surgeries almost 20 in a day to jogi eko osetimnigi surgery to ok ibu the ward within three days two days they are gone, You're gone. Mm. mano e gima nase challenge our doctors mantie jaramogi ni with technology Mhm. we are moving into laparoscopic surgeries gin s- iluongo ni minimal invasive surgeries gin surgeries ma itimo to kosetimni To ok ochuno nyaka ibed e ward for one week. Inyalo timni to surgery kata within one day ibiro decide ni idhi recover da dala. Mhm. Koro mano yudo ka reduce congestions e wo e ward nikech turn around time. Turn around time we have we have uh, reduced the number of times uh, number of days ma jotuo mm -hmm. budhogo e ward. Kudo ka the number of discharges

efficiency, effectiveness, and avoiding unnecessary delay, delays. So that's why we have done automation in the facility. My results can be laid, relayed back to the doctors on real time. Mano miyo sani kata yath watemo matek mondo wabed gi fill rate mar 95%. Mm -hmm. Mondo gimoro jatuo pod ode, ode, ode, ode, delay a ward nekech ong'ise mondo odhi ong'iew yath oko mm -hmm. to oonge pesano Koro jatuo kawo one week mondo omany go pesa mar ng'iewo yath. Koro mago be gik mwatemo. In terms of lab, sani lab is at 99%. Mana kama wacho njaka penji in terms of yedhe ma koro un godo e osiptal. Yes. Eh.
Yath eh, ma osiptal sani chalo nade? Yath wa refilled at 90% as mm. per now. Mm. 90%. Ma onge ywak ne yath. Uh, eh, 90% anyalo mm.
ng'isi ni team survey kata referral of facilities gi. mm -hmm. ok ibido ka nitie hospital moro amora ma have attained even 80% kata 70% e kamano kapok wadhi e break kata mondo iwache wache motenore kaachiel kod iwene yeah? ewene ewene mm. so ewene is a new program mano bedo launched gi president himself i think a week ago to iwene in full en

Nikech iyudo ka Steve, ineno ka ng'ama mamiyo biro hospital to the expectation is that ne oseting'o nyathi for nine months. Mm -hmm. Koro koseting'o nyathi e iye for nine months ni then kobiro hospital to ing'ise nyathi otho, mm -hmm. nyathi otho e iye. kata sama odhi timo sama odhi bedo de- sama odhi e delivery cha tiyudo ka complications moko mang'eny biro ma ido ma ka bono obiro gi jaode to ing'iso jaode niya kuma koro ochopeni either the mother or, Or the the, child. or the child koro this program is aiming to reduce the number of maternal deaths from 110 uh, uh, from s- 110

delay is at home most of the cases mwadil go jaramogi kae as far as maternal health is concerned gin as a result of delays iyudo ka um, e piny masani by the way an ing'e nonyuola ka nyamrerwa mm-hmm. to there's a cousin of mine manonyuol ka mamagi nodhi luoko e tie nam to nyuole to survive nyaka sani kendo is very healthy But iyudo ka sanie gi ngima ma sani ji odake, that, is, that cannot happen. Mm -hmm. Sani mondo ng'ato onyuol dala, tijo ka ng'ato konyuol dala, nyoga complications moko mang'eny biro. Yeah. Mm. Koro there are some delays ma sani timre e dala. Ng'ato pok omake a decision. Nada dhi hospital. Nada hospital. Mm. Muoch osechako kae, lakini mondo decide ni mondo adhi hospital take time. Koro sama ochopo e hospital ka yudo ka osebedo gi prolonged labor at mm-hmm. home. Mm-hmm. Koro chopo ka already nyathi osetho, osetho e iye. Mm-hmm. Koro gima daktari nyalo timo is just to do maybe induct, indu, inducing mondo nyathi owuok wuog e iye, nyathi mosetho. Mm. Koro that is number one thing ma Iwene is trying to deal with. Number ere kaka wanyalo empower expectant mothers

is trying to deal with that that this program how are we going to empower health workers mantie primary health facilities to make a decision on time mondo jatuo obed referred on time kech ka jatuo biro jaramogi on time with the quite a, with the number of facilities that we have that that person will be will be saved wedo ka samoro jotuo moko mabiro kae gibiro late referrals mm -hmm. ma kata uh, specialist ma wan go making a decision becomes so hard of them There's a, there are some kinds someti- sometimes ma iyudo ka nurses, nurse, a nurse is crying nikech nyathi otho ng'ama miyo bo Botho. min gi botho and the husband is also crying there so those are the things ma this program mobedo launched gi president is trying to reduce then ka jogo bedo referred a facility ka the third delay in mm. delay in decision making in referral faci facilities jatuo kubiro ni i e, nego bed ni by the time mano miyo wan gi referral nwa, mm. nwa, we created a, a referral center mm -hmm. here in Jaramogi ma jatuo mabedo referred here om, igo simo Kapo ni ikele from KCRH, jo KCRH go simo mm -hmm. ni jatuo moro wabiro go condition ne chalo kama, wasegone ultrasound chalo kama, CT scan osetim chalo kama, mm. oseme yath machalo kama, blood pressure ne romo kama, eh, koro ba alafu that information bedo relayed ne dakta daktari yeah, koro by the time ma jatuo ni chopa chopa ni e already daktari ose make a decision ne jatuo ni kikela kela ni e mm. tani ngami rengo ga etia etia erokamano nikech nikech wadho kang wadhi break na mondo achak penjo mana penjo moro kandie motenore bende gino mabende koro dhi nyime kandie oganda mathoth mm -hmm. uh, luoro nyalo makogi mm -hmm. uh, un kaka dakteche utiyo matek mar neno ni ugeng'o tuono mar Ebola yeah. kwachako gi Kisumu County mm -hmm. uh, gi JTRH mm -hmm. ikruok mane mun godo maneno ni tuo machalo koda kamano ok donjo waseketo ikruok makende wase mm -hmm. form a committee ing'e ni wach mar Ebola is now en gima is beyond East Africa is, mm -hmm. is a world thing is being now governed by WHO

watimo giluongo ni IPC um, um, infection prevention mm -hmm. committee this, the, the infection prevention committee koro ging'iyo weche mag lero hospital eh, kuonde ma service deliveries nitie nyaka wabed gi sabun ma ng'ato lwoko go lwete, nyaka wabed gi sanitizers. Koro mago prepared, eh, mago gik mwaseketo in place in the facility. U- Sani wasechako process mar identifying isolation center ma kapo ni jatuo moro oyudi Jaramogi to ok ok nego bed ni oriwre gi jo gi jowadgi. Koro we have, uh, we have, uh, we are identifying uh, within the facility and outside the facility kuonde ma jogi can be taken um, care of. Then the last thing masani watimo uh, through partners such as champs wadhi chako training ne staff mekwa on sensitization ni ka gidogo jatuo ma, ma is presenting with the signs and symptoms make ebola what do they do to bang, bang, bang timo mano will also do sensitization mabedo mano to kori bro tim gi national government but Angeni it will be cascaded down to for us to send our officers a radio stations, mm -hmm. TV stations to do sensitization ne public nikech it is our responsibility samoro iyudo ni jirandi nigi ibola to kare ikia yeah. mm. koro wanyalo wabiro biro jopiny mondo wanyis jopiny ni kino ka ng'ato tim ng'ato nigi science machalo kama kama kama to idu ginya nyiso na janeno ni to science go chalo nade science gi mm.
nitie nyocha waketo gi I think na adhi migi bang'e mm. nitie posta moro ma chwa ketogi koro kwadhi pogruok mane mane kind ibola gi tuo mar corona ke jomoko nyalo wacho ni onyalo muoch machalo kaka corona be nomuoch eh, we acheka ne mm.
ginene no just a minute wanyalo dhi e question moro mm, mana kamano koro mga jwang' kamoro amora mantiere pod wamedo kwayi mondo mikete mana e chunywa gi tv adundo jaluo kapod matechno ni Enan Steva James aka Nyako Nyarunyi pod wan kande kaachiel kod jatelo maduong' mar eh, osiptalno ma Joti Arech konyisowa kacho okenge kaachiel kod bero eh, sektorno ma thieth Nyagoro Mgajwang'. Adhi kawo achiel achiel mondo ane ane jogo bende osoronwa ote maggi kane po nono in kacha gi penjo moro amora Nyagoro Mgajwang', mae sama bende koro inyalo miyowa penjo mari kinyisowa ni to inenowa ka en gi kanye penjo moro amora ma bende digom penjo ka Nyagoro Mgajwang' mondo wang'e ane ni to Uh, janeno wacho nang'o? Uh, ah, Nyakorom Gajwang' somane ute mag janeno ka ndie ni to pono ni wan gi penjo moro amora ka ndie kachiel tu wan mana gi penjo aneno ka wan ka gi comments moko ka anygi ka ndie Um, gi comments moko ka wan ka gi wan ka gi Okil Okil Bonfas Okil Bonfas wacho ni watching live uh, from Namba Kodero aneno u maler nyotengre then wan gi nyotengre eh? wacho nane onenwa live maler en otengre mm. Eh, nyaro Dickson Junior bende en kendo erokamano duong' ahinya wan gi Okiny Regan erokamano wan ka gi George Adero wacho ni mbokete twaka maber kabisa wan gi Winnie wacho ni piny jatelo wach tuo mar Ebola ma bende jo Amerika kelo jotuoche mag pacho ka ndie aneno ka chando ji ka wan gi iluongo ni Boni Trevor Ndede wacho ni I can confirm without any fear or contradiction that since Dr. Joshua Kise took over as the CEO of JTRH, health services has been improved, kata sana infrastructure dhi mbele, kata chiemo ma jotuo chamo is off Every a good diet gi maber to ber continue with a good work sir. Uh, wan ka gi Ndembede bende wacho ni mokete chenro mar chunyo nagi TV. Erokamano maduong' ahinya. Uh, kapod wadhi mbele kacha cha nyakoro mga jwang' mane wane mane wan kodi uh, mokwongo kacha ne wacho ni revenue ma bende biro e osiptal bende chal ka gima omedore. Erokamano.
Mm. An ipenja penjo moro signs and symptoms Self, mek Ebola. Mek Ebola, yeah. Yeah. King'iyo mbui marwa mar Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital, wasebedo wasechako sensitization eh? to mm. Mm -hmm. Mm -hmm. so sensitization odhi mbele e hospital to anyalo penja signs and symptoms mm -hmm. uh, wan gi ka ing'ok ka you are bleeding Bleeding can be in a different way. Inyalo kidhi e choti e, oko mari nigi mm-hmm. remo. Mm -hmm. Kata ino ka jomoko they are bleeding through the nose, mouth, you know. To severe headache ka in gi wich moro mabari kabisa. Uh, sore throat. mm. Sore throat ni ochomaka matek lakini ok en Ebola. Ipani yude.
Hapana yude lakini no ken. Sore throat. Diarrhea kidiewo, Mhm. diep, fever ka dendi eh, eh, liet mar dendi Liet mar mari ni del. malo to gi ka in gi rashes e dendi no ka rashes moko biro Mm. e dendi to gi fatigue in Iola yudo ola. ka iola ola kabisa mago are the sign and symptoms meki meki bola Mm. but uh, Ang'o ma nego bed ni watimo mondo wa prevent uh, tuoni? Number one, uh, luok lweti gi sabun gi pi malak. Pi malak ichiko lweti e fireji, ing'eni en pi pi mamol. pi mamol eh, gi pi mamol. Uh, koro luok lweti gi sabun then uh, rwak mask to gi keep away from bats oligtiga mm, mm. monkeys to gi baboons and dead animals gi jok moko machamo ring mag uh, gine mothoka then mm. avoid eating bush meat To gi kitedo chiemo to ted chiemo mine ni chiemo chiek maber kabisa. Koro bush meat ni ng'e nitie jowa moko mohero ginene ka. Uh, these people ma jodwar. Jodwar apuoyo. Eh, apuoyo gini ka. Mm. For this time please weruru ga apuoyo mos gin be apuoyo mondo obede mos. Mm. Avoiding physical touch with the people showing signs and symptoms. Mm. Physical touch nego ibed avoid mano miyo jok ma nigi tuoni mm. gibedo isolated e, erokamano fa adhi ma nikech saa nikech an bende kod nalwaronwa ka adami mm. mana thuolo matin mondo miyo itieki kata wachni mogik eh, wachna mm. mogik nitie gima ipenja ni nang'o kapok adonje ma revenue, revenue. Eh. ya revenue marwa to dhi malo kabisa in fact uh, wase double pesa mane wachoko last time mm. ya koro mane mano be e gima danyiso nyikwa Jeremy Ajwang to katieko adanyiso nyikwa Jeremy Ajwang ni wan kaka jothieth mantie Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital mm. uh, wan committed mondo wane ni kubiro hospital yudo thieth makende maonge ng'ikruok moro amora. Mano miyo watemo matek kabisa mondo wane ni community wa man kaluo ka agi for long osebedo ka wan piny e weche mek thieth but being that ni national government nosekawo ting' mar hospitalni watemo matek kabisa mondo wa improve Weche mek thieth, Hospital mar Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital. But kwayo mara ni ting'ni kik owene hospital kende, wan kaka community wan bobed ting' marwa. Kineno ka ng'ato tuo, ng'is ng'ano mondo odhi hospital piyo piyo kabisa tibiro thiedhe. Then ting' mari kaka jatuo ne ensure ni irijista e SHA, ibedo gi SHA mondo kibiro osiptal to kik wabed gi ng'ikruok moro amora e weche mag pesa mondo wami thieth. Erokamano. Erokamano.
We mondo apenji gini mm. kotieko. Uh, mana wach mar Ebola ni. Yes. Nitiere gino ma bende koro yiwa kata koko ma jo Kenya osekelo ka. Mm. Kaluwore kaachiel kod gino bende ne winjruok e kind eh, piny Amerka kod piny Kenya mar kelo senta mar Ebola mondo mi ger pacho kandie. Mm. Jo Kenya moko neno mana ka koro ichal ka gi mos gi iketo gi e tho ma gineno gi wang'gi. In kaka daktari, eh. samoro luro machalo koda kamandi inyalo nyiso jo Kenya nade? Be en gima rach kose en gima inyalo ne kaka ikonyo? Anyalo nyiso jo Kenya ni ka Covid-19 nobiro, The western cultures countries ne we ni uh, jo African ka wan kamae mm. ne wadhi tho mm -hmm. but we survived. Koro kik gibed maluor e wach mar corona ni, e wach mar Ebola ni ubeda beda gi well, we, we are going to overcome it nikech the government oseketo kenge mm. in place to prevent uh, this uh, thing from spreading to kaka gik moko dhi ni baneno ka samoro ok onyal chopo Mhm. e Kenya ka uh, because nitie restrictions moseket e border ma screening mathara is going on in, at the border Mm. to wach mane e, sirikal o, o, oketo girimiti gi eh, president Ruto gi Trump Mm. mano to mano to awenegi Mm. mano to gine giseketo girimitino but gima nyalo ashwa Kenyans ni we are safe Mm. And we are put, uh, government is putting all the mechanisms to ensure ni we are not that affected. Mm. Yes. Chinga to penjo kandi Suleiman Orwa, jomo ka odonde chich karango to ke pose room. Joma joma donje tich mukao. Yes. Eh.
Donje tich. Seloro.
Apodi ne kaka na ka ni penja penjo kwa chako. Mm. anyalo nyiso nyikwa nyirembera jwak nitie jok mane wa apply tije moko kama ne wa advertise in February mm. onge ng'a mwasekawo onge interview moro amora mwasetimo nwabedo advert, advised by the public service commission ni watiek processes mek transition mag human staff ma wan go in the facility first mm. eka wadhi mbele koro bang' kwasetieko transition mag staff ma wan go we wab- waduogo wabro will embark mm. on now shortlisting nwadhi mbele gi shortlisting wabro timo shortlisting kwasetimo shortlisting wabro publish that, that list mm -hmm. mondo jopiny te one ibuluongi for interview ka gisetimo interview to joma ofaulu mapgi be ibiro kawo mm -hmm. gima nyalo nyiso nyikwa jaramogi ajwang' ni jaramogi ka kik ng'ato kwayi pesa moro amora ni manyoni ti jaramogi mano ng'ama koni Mana nyalo ng'isa adier. Kik imi ng'ato pesa ni manyo ni tich Jaramogi ni ken ikwayi pesa ni en e komiti marang'o. Mago are con people. We believe in transparency and integrity. Kik imi ng'ato pesa moro amora. Qualification mari, experience mari, gi your competency ema biro goli oko miu tich Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital. Thank you. Erokamano omiyo iluongo ni uh, Suleman kik ibed gi luoro mm. luongo kamano koro mga joma kawo thuolo makende mag goni erokamano maduong' ahinya kuom kete mane chunyona gi TV Adundo Jaluo ka wan akelo ni kandi e chenro ni kawuok e osiptal maduong' no ma jo TRH ka wan kande kaachiel kod jatelo maduong' uh, mochung' ne osiptal ngora mana CEO ma jo TRH Laktar Joshua Okise nyakoro mgeny ma bende miyowa kacha chenro kaachiel kod uh, lony ma bende omedi ka tenore kaachiel kod wechego mag thieth. Omiyo wacho kata kiwinjo maber kabisa ni osiptal oyaw kendo thieth osemedore, omiyo bwok kata mana aluoro moro amora kik betie chop mondo oyud kacha thieth maber, kendo wacho kacha ni SHA bende tiyo. Erokamano kuom keto chunya gi TV uh, eh, kaachiel kod jogo ma bende crew marwa mane tok kamera kacha wan gi iluongo ni e, Morin kaachiel kod Jane wan kacha bende gi Felix Omondi uh, eh, yak picha mara motegno motimo kacha tich matek maber kabisa kaachiel kod Medusa machendo ne krom ga jwang erokamano maduong' ahinya wan bende kaachiel kod jalo mochung' ne wechego mag tudruok iluongo ni Ondare Ogega ma bende wan godo kanyo krom ga jwang kaachiel kod communication department duto te ma jo-TRH wagoro kamano maduong' ahinya wan bende kaachiel kod Boni Trevor Ndede waluongo ni osiep jatelo man ka ndie kaachiel kod ah, wagoyo erokamano maduong' ahinya kuom miwa thuolo mm. wamor kabisa kama ne tayo chenro ni en an Steve James aka Nyakwar Nyaronyo One Oritu Masani